Ӕхсӕрдӕсӕм сӕр Базонгӕ ут нӕ хо Фивӕимӕ, Кенхрейы аргъуаны диакъонимӕ. Сыгъдӕджытӕн куыд ӕмбӕлы, афтӕ йыл баузӕлут хицауы кадӕн, ӕмӕ хъуаг цӕмӕй ӕййафа, уымӕй йын баххуыс кӕнут. Йӕхӕдӕг бирӕтӕн баххуыс кодта, уыимӕ мӕнӕн дӕр. Саламтӕ раттут Прискилла ӕмӕ Акилайӕн, Йесо Чырыстийы кадӕн ме мкусджытӕн. Уыдонмӕ сӕрвӕлтау кастысты мӕлӕты цӕстытӕм. Ӕрмӕст ӕз сӕ нӕ дӕн бузныг, фӕлӕ раздӕры муртатты ӕппӕт аргъуантӕ дӕр. Саламтӕ раттут, сӕ хӕдзары цы аргъуан ӕмбырд кӕны, уымӕн дӕр. Саламтӕ раттут мӕ уарзон Эпенетӕн, Чырыстийыл Асийы фыццаг чи баууӕндыд, уымӕн. Саламтӕ раттут Марияйӕн, Уый сымахӕн бирӕ бакуыста. Саламтӕ раттут мӕ хӕстӕджытӕ Андроник ӕмӕ Юнийӕн. Уыдон ахӕстоны уыдысты мемӕ, апостолты ӕхсӕн сты зындгонд, Чырыстийыл баууӕндыдысты мӕнӕй раздӕр. Саламтӕ раттут Амплиатӕн, чырыстон уарзтӕй кӕй уарзын, уымӕн. Саламтӕ раттут Урбанӕн, Чырыстийы кадӕн, ме мкусӕгӕн ӕмӕ мӕ уарзон хӕлар Стахийӕн, Саламтӕ раттут, Чырыстийыл йӕхи ӕнувыдӕй чи равдыста, уыцы Апеллесӕн. Саламтӕ раттут Аристовулы хӕдзаронтӕн. Саламтӕ раттут мӕ хӕстӕг Иродионӕн. Саламтӕ раттут Наркисы хӕдзаронтӕй хицауимӕ чи ис, уыдонӕн. Саламтӕ раттут Трифенӕйӕн ӕмӕ Трифосӕн, хицауы зӕрдиаг кусджытӕн. Саламтӕ раттут уарзон хо Персидӕйӕн, уый бирӕ бакуыста хицауӕн. Саламтӕ раттут Руфӕн, хицауы уӕлдай зӕрдиаг кусӕгӕн, стӕй мӕнӕн дӕр мад чи сси йӕ усы мадӕн. Саламтӕ раттут Осинкритӕн, Флегонтӕн, Гермесӕн, Патровӕн, Гермасӕн, стӕй семӕ чи ис уыцы ӕфсымӕртӕн. Саламтӕ раттут филолог ӕмӕ Юлиайӕн, Нерей ӕмӕ йӕ хойӕн, Олимпасӕн, стӕй Хуыцауы адӕмӕй семӕ чи ис, уыдонӕй алкӕмӕн дӕр – Кӕрӕдзийӕн салам дӕттут ӕфсымӕрон байӕ, саламтӕ уын дӕттынц Чырыстийы ӕппӕт аргъуантӕ. Курын уӕ, ӕфсымӕртӕ, уӕхи хизут, цӕуыл сахуыр стут уыцы ахуырад чи ницӕмӕ дары, афтӕмӕй аргъуантӕ чи дих кӕны ӕмӕ фӕкӕлыны хос чи у, уыдонӕй ӕмгӕрон сӕм ма цӕут. Ахӕмтӕ нӕ Хицау Чырыстийӕн нӕ кусынц, фӕлӕ сӕ чъизи мондӕгтӕн рӕсугъд ӕмӕ козбау ныхӕстӕй фӕливынц, ӕнӕхин чи у, уыдоны. Фарнуацӕн коммӕгӕс кӕй стут, уый алкӕмӕн дӕр зындгонд у. Уымӕ гӕсгӕ ӕз цин кӕнын сымах тыххӕй. Фӕнды мӕ, цӕмӕй хорз аразынмӕ уат зондджын, ӕвзӕрмӕ та ма арӕхсат. Ӕмӕ уын уӕд фарндӕттӕг Хуыцау рӕхсчы уӕ къӕхты бын ныцъист кӕндзӕн хӕйрӕджы. Нӕ хицау Йесойи хорзӕх уӕд уемӕ! Амен! Саламтӕ уын дӕттынц ме мкусӕг Тимофей, мӕ хӕстӕджытӕ Луци, Иасон ӕмӕ Сосипатр. Чырыстон салам уын дӕттын ӕз дӕр, Терти, Павелы ацы ныхӕстӕ ныффыссӕг. Салам уын дӕтты мӕ фысым, ӕппӕт аргъуан кӕй хӕдзары ӕрӕмбырд вӕййы, уыцыгай. Саламтӕ уын дӕттынц Эраст, сахары ӕхцафснайӕг, ӕмӕ не фсымӕр Кварт. Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уе ппӕты дӕр уӕд! Амин.